Aý işleň üstünlik jan sag bolsun goşaly gowy boldy polny full hemäňiz jan sag bolsun. Men şu wagt sponsor bolduk sponsirbet etdik dogry goşalar bar multfilminden kän zada garaşdyk işo garaşan zadymyzada ýetdik begenýän gowy boldy narman alyp çykdyk. Dalneýşem ýene-de şular ýalak dowam et işleşmek nesip etsin. Oglanlara diýjek zadym ýaltanmalydä birazaçyk neme ýerleri bar ony üstünde durup geçmäýinkä ýöne ýaltanmalydä edeniňize görä iň gowsyny etjek bolmalydä ýaltanmalydä.
Şowly bolsun oba üstünlik.
Köp kişä ýaradymyka diýen men umyt edýän. Multika gatnaşdyňmy?
Goşalara gatnaşdyňmy? Owa owa.
Esasy animator. Esasy gowy gören ýerim agzybirlik. Ýeňdi iň soňuny. Oglanlaň janlary sag bolsun, işlerine üstünlik. Diňe öňe oglanlar. Ýe. Näme Goşalar multfilminde esasy berlen sesler, sujetler diýseň gowy boldy. Montažyna söz ýok. Irki studiýa işiňizde üstünlik arzuw edýän. Goşalar udaçi berekella işleriňiz gaty gowy boldy altynjy ýedinji seriýalaryna garaşýas we teswirlerde adamlar müşderiler bellesinler ýazsynlar hökman kimleri göresi gelýärler haýsy personažlar aýdymçylarmy tiktokerlermi ýa ýene başgamy garaşýas sag boluň.
Pocket full of dough, hair nappy but I'm happy. Pocket full of dough, hair but I'm but I'm pocket full of dough. Salowmaleýkim hemmäňize. Şu wada goşalaryň dördünji, bäşinji seriýasynyň prezentasiýasyna geldik. Sužet, hemme zat gowy umuman, ýumoram. Şular ýaly işlere ýene dowam etmegini isleýäs. Yzy köp bolsun. Işiňizde hemmäňize üstünlik arzuw edýän. Şu multfiň üstüne işlän adamlar bar. Her kim ö biri birine sagbolsun aýtdy. Öweze aýtdylar, Atama aýtdylar, hemme reperlere aýtdylar. Esasanam kömek eden Sulik bilen Iska Muslim, Citizen. Hemmesine sag bolsun aýdasym bile ýöne ýekeje adama sag bolsun aýtmadylar. Kemal jan radnoý. Ty weril menya, i ýa tya weru, eto vsyo naçýalo. Spasiba ogromnoý radnoý. Ýa gaty gowy wpişitlenýenem bar sebäbi oglanlar başdan bäri işlände men studiýa barýadym köp personažlaň harakterleri bir birden oturyp oglanlar. Üýşürip, Üskan studiýasynda ozwuçka goýamyzda proses w opşum hezil geçdi. I koneşno je, soňunda nähilek bolarka, nähilek bolarka diýen ojidaniýe içiňde şeýdip durupda. Geldik, gördük, maloçsy, gaty begendim. Sebäbi bunýaly zat begendirýär-de, ýurdumyzda-da bolup geçýäni, oglanlaram gaty maloçsy, hökman garaşýan indiki seriýalarem hemme kişä. Görmek maslahat berýän şu seriýalaram hiç kim sypdyrmasyn. Gülüşýär, degişýär, yumor, rap hemişe bolsun. Let's go. Yeah, unique records. Sağ. But I'm fucking no. Hair nap nap happy fucking no. Hair but I'm happy fuck fuck fuck no. Merhaba dostlar, bugün e, Studio 22 şu gurnan çäresine bize çakylyk goýberen üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Studio 22 toparyna Üstünlik arzuw edýän mähriban dostlar herekete dowam gidip otyr. Karoçi studiýa ýigrimi ikiň oglanlaryna üstünlik arzuw edýän goş olary gördüm halan ýerlemem kän Kemal göni pikiriňi aýt diýdi multfilm multiplikasiýa umuman köpçülik üçin niýetlenýär personažlar mysal üçin meň üçin gyzykly tanaýan sebäbi hemmesini ýöne personažlary tanamaýan adamlar üçinem düşnükli bolar ýaly indikisinde dalşa garaşýan haladym hany men sebäbi hemmesini tanarym.

Seredýän adamlaň, ýaşlaň arasynda kim animasiýany gyzyklanýan bolsa, Türkmenistanda talantlary bar bolsa, şoňa isleg bar bolsa, želaniýa bar bolsa, geliň Studio ýigrimi ikä, işläň biz bile, komanda giriň. Täze bile proýektler işläli. Köp-köp sag bol hemmäňize gollanyň üçin.